Qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri o bizim tilimizniñ baylığı. Selâm aleyküm sâhlı dostlar! Hoş keldiñiz bizim kanalımızğa! Bugün bizge poçtacı Abrem mektüp zarfı ketirdi. Ya siz meraq etesiz ne anda içinde? Keliñiz beraberlikte açayıq! Bundan açmaq kerek.

Sayğılı dostlar, içinde ise qırımtatar tilinde Ablagüzel kitapçıq bar. Keliñiz baqayıq. Qırımtatar tili kenciler içün, Leylâ Asanova. Keliñiz birlikte baqayıq. Birinci saifede ise qırımtatar elifbesi kösterile. Kerek. Ekinci saifede ise qoranta uçün sözler, naz doğru tanışmaq kerek.

Masallar, tapmacalar, er şey bu kitapta bar. Tapmacalar, ne? Yıl mevsimleri. Yıl mevsimleri aqqında.

Papçılar, qolçaq, don. Mayre balaban oldı eken. Nasıl, kime benzey bu Mayre? Mana de görüñ. Anası nayhaplarnıñ kiydi ğaliba, öyle? Anası Nurbalarnıñ kiydi. Bax, ana, mında da ikâyeler, güzel ikâyeler. Bax, az bar ayvanlar, mışıq, pek güzel kitapçıq. Pek güzel kitapçıq, men pek begendim. Gelihanen ögrenecemiz bu er şey. Siznen de tekrarlaycamız. Sağ olsun, Leyla Asanova. Ebet de sağ olsun, Leyla Asanova. Pek, Gülpir, pek güzel, añlayışlı, qolay kitapçıq, öyle. Kiy quşlar, maşallah, kördiñ? Oyun oyuncaqlar. Oyun oyuncaqlar. Babam mana bir top berdi. Mına, balam, oyna, dedi. Topnı atam ve tutam.

Aşır malları tükânda, aşhanede, maşallah, maşallah, pek güzel kitapçıq. Buları episi, bunıñ episini biz qullanamız. Daa çoq sözler ezberlemek kerek. Cezve, yeşil tabaq, düzüm, tava, tepsi. Tabaq, tava, tepsi, piala, filcan, kevgir. Sançqı, mına bunı biz qullanırıq, sançqı, pilka, sançqı, meşrebe, qazan, çoyun, qazan, kepçe deymiz biz, çomıç, murkun demek, meyvalar, erik, incir, er şey bar.

Armutlar yeşil, hatta eken. Çiymi yoqsa? Yo, pişken. Turıp sararır, tatlı olur. Maña eki kilo alma ve bir kilo armut beriñiz. Mına para. Mına meyvañız, aş tatlı olsun. Sağ oluñız. Mişna, kördiñ, bostanda, bostanda, bostanda. V ogorode. Uhmm, ogorode. Qartop, soğan, pomidor, biber, tarahod, patlıcan, sarımsaq, mayda, mağdanoz. Mayda, mağdanoz. Mağdanoz. Bizdeki maydanoz, a orası lider, mağdanoz. Uhmm, hatlama, çiberek, pilâv, kubeti, yantıq, şorba, milliy yemekler. Hatlamanıñ hatı çoq, em tögerek ucu yoq. Hat, hat, hatlama, aşa veli, hatlama. Çibiregiñ nasıl? Yapıla. Çiberek nasıl? Çiberekni nasıl yapmaq kerek? Bile añlatıla, öyle? Un kerek, yağ kerek, er şey kerek. Halqımıznıñ ulu adamları. İsmail Bege Sprinskiy, Amithan Sultan, Bekir Çobandede. Yaşasın menim tilim! A bu şiir aqıllı? Çoq tillerni ögreniz, tilde büyük küç. Ana tilge ürmetiniz eksilmesin iç.

Şiirler. Tapmacalar. Oyunlar. Kitapçıq. Şiirler, er şey var. Met beri begendim. Bu ne qızçıq? Kök quşağı, kök quşağı. Bu ne qızcığı? Bu qızcı. Ne otura? Men bilmeyim ne otura. Qızcıq. Haveyleşken sözler. Hmm. Ne kadar çok bunda haveyleşken sözler. Haveyleşken sözler. Mında ne ise Haranina bilen? Mektepten evge keldim, evden dostuma kettim, ondan kitap soradım, kitaptan bilgi aldım. Bu şiir kitap içün. Yaz keldi, baqıñız, ne de güzel ava! Küneş yahşı qızdara, balalar deñizde yuvuna. Oqay, nazı, bax, sen kibi. Ne oñ qayde? Menim künüm, saba men turam, betimni yuvam, aşayım, mektepke ketem, mektepte biz yazamız, oquymız, soñ men evge kelem. Evde men raatlanam, derslerimni yapam.

Aa! de. Aa! Mına saña retsept. İlâc çihaneden ap, ap tabletki demek, alırsıñ. Onı künde üç kere, saba, üyle, aqşam, içersiñ. Saña töşekte yatmaq kerek. Sağ oluñız. Sağlıgnen qalıñız. Sağlıgnen bar. Ana, bugün men çoraplarımı çıqarmayıp yatacam. Ne içün? Bizim Gerihan kibi öyle. Er kün saba olarnı qıdıra-qıdıra bez. Bizim Gerihan da öyle, öyle. Pek güzel kitapçıq. Pek güzel kitapçıq. Onı siz de oqucaz. Eminecik pek çeber, er iş kele qolundan. Ev sıpıre, bol yuva, boşağan soñ oyundan. Pencere dolaplarnı sürtüp çıqa tertemiz. Anasına qomşular deyler. Çeper erkeniz. Qırım bizim Vatanımız. Vatan bizim anamız. Biz Vatanı bu dünyada en muqaddes sayamız. Mında asıl oldu halqım, şekillendi tilimiz. Dağı, taşı, söylep tura. Budır bizim ilimiz. Közyaş çeşme, Hansarayı, Abidiler, Dülberler, Mında olar bizge miras, Göñülge ruh bereler. Mında er şey bizimkidir, Mında yer, kök bizimkidir. Vatan bizim anamızdır, Anamız bu, Vatandır. Maş. Kördiñ? Biz bilgen şiirler mında bar öyle. Qazanda şorba pişireler, tavada qartop qavuralar, filcandan qave içeler, qaşıqnen şeker qoyalar. Pıçaqnen ötmek keseler, çomuçnen aş qoyalar, meşrebenen suv içeler, oqlavnen hamır cıyalar. Çanaqqa aş qoyalar, piyalağa çay tökeler. Tabaqqa er şeyni tizip, sofrağa ketireler. Kördiñ? Bütün aşhaneniñ aletleri aqqında öyle. Oqlav onı yıp, ırt, yersin. Qazan, yün. Oqlavnen hamır.

Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşlamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmey. Bu, qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri, o bizim tilimizniñ baylığı.